Hemäňize salam, geliň biz bu gün nemes dilinde prefiksleri öwreneli. Prefiks bu sözüň öňünden goşulýan goşulma. Soňundan däl, öňünden goşulýan goşulma. Ine nemes dilinde trennbare prefikse ýagny bölünýän goşulmalar bar, öz sözünden bölünýän goşulmalar we nichttrennbare prefikse ýagny öz sözünden bölünmeýän goşulmalar ýa-da bölünmeýän prefiksler bar. Indi, goşulmalar Geliň, nýgtrenbara prefiksi bu sekiz sany nýgtrenbara prefikse bar. Ýagny sekiz sany bölünmeýän prefiksler bar. Bu näme meselende? Olary biz ýat tutmaly. Olar ne? BG, RFR, CR, END, EMP, MIS we. Trenbare, prefiksi, ýagny bölünýän prefiksler, bular hemesinde köp, men diňe şulary mysal getirdim. Indi şu trenbare, nichtrenbare prefiksler bir söze goşulsalar, şo sözüň manysy düýbünden üýtgäp bilýär. Indi. Ýene-de ýöne şu azajyk tapawutlandyrmak isleseň, şu prefiksleri, ýagny tren-bara prefiks bilen nigtren-bara ikisini biri-biriniň arasynda azyrak tapawutlandyrmak isleseň, meselem, şu nigtren-baralaryň berýän hiç hili manysy ýok, şujagaz kiçijik goşulmalaryň. Bölünýän goşulmalaryň bolsa manylary Bar şeýle seredeniňde. Ýagny meselem ap bir zatdan daşrak bolmak, an bir zadyň meselem üstünde bolmak, meselem aus bir zatdan daşarda bolmak, ein meselem bir zatdan içerde bolmak, fern bir zadyň ýagny içinde bolmak, fern daşrakda, fest meselem näme diýilýär gatyrak, herhin meselem. Şu ýerde Haýym öý, meselem, Mit bilýä, Nah bir zatdan soň, Thor bir zatdan öň, Wag, meselem, daş bir zatdan, Waýtar bir zatdan, Waýtar indiki, meselem, Çürük yzyňa, Çuzamen bile. Şeýle seredeniňde, şolaryň hemmesin berýän manylary bar. Indi, Geliň, mysallara seredeliň. Ýagny birinji sözümiz mahin. Häzir biz diňe düşünmek üçin mysal meselemlere seredýäs. Ýagny birinji sözümiz mahin. Mahin bu nemes dilinde ýagny etmek, bir zat etmek manyny berýär. Indi mahine biz auf diýen prefiksimizi goşýas. Ýagny, sözüň öňünden, ine, mahynyň öňünden aufhoşa, sebäp prefiks aýtdyk, sözüň öňünden goşulýar. Indi aufmachen boldy. Machen bu bir zat etmek, a aufmachen bu açmak. Görşüňiz ýaly, söz düýbünden üýtgedi. Indi mahynyň öňüne zu goşsak, Zumachen, ýapmak. Eger anwurstok, anmachen, ýakmak, ýagny ot ýakmak däl-de, çyrany ýakmak, kompýuteri ýakmak, açmak şeýle manyda. Ýa-da ausmachen, öçürmek. Görşüňiz ýaly, A ine, her dürli prefiksler goşduk, ýagny her dürli goşulmalar goşduk we sözüň manysy düýbünden üýtgedi. Indi ýene-de bir mysal, ýene bir sözümiz tiýen. Tiýen bu çekmek, bir zady süýşürmek. Indi tiýen. Meselem, öňüne um goşsak, prefiks, ýagny um tiýen, um tiýen bu manysy göçmek, ýagny bir öýden başga öýe göçmek manysy. A aýn tiýen, eger aýn goşsak, aýn tiýen bu täze öýümize, ýagny girmek. Biz täze öýümize girdik, ýagny biz täze öýümize göçdük. A aus Diýen. Aus diýen bu köne öýümizden çykmak. Biz ine biz düýn öýümizden çykdyk köne öýümizden we täze ýagny aus ziehen we täze öýümize girdik göçdük einziehen. Häzir biz göçjek bolýarys ýagny umziehen. Indi şeýle-de ziehen ulanylýan meselem ziehene an Prefiksini goşduk, ýagny an goşulmasyny. Bärde näme üçin zih diýdim? Bu zih bärde manysy, ýagny a çalyşmalar bilen ulananymyzda meniň, men, sen ýa meniň, seniň. Şu ýerde-de biz şol zih bilen ulananymyzda, ýagny zih anziehen diýenimizde-de ih ziehe mich an. Men geýinýärin, ýagny geýinmek manyny berýär. A eger-de biz a sich ausziehen ulansak? Ine, ym, serediň, ausziehen, bulam ausziehen, ýöne biz sözüň, ýagny sözlemiň kontekstine seretmeli bolýarys, ýagny sözlemiň berýän manysyna seretmeli bolýarys. A düşünjek bolsak, ýagny köne öýden çykmakmy ýa-da eşigimizi çykarmakmy? A eger-de şo bärde-de, ýagny ich ziehe Mih aus diýsek, men eşigimi çykarýaryn bolýar. Ýagny zih bilen bile ulanýarys. We umziehen diýsek, bärde-de zih bilen ulananymyzda umziehen söz bolsa eşigiňi çalyşmak manyny berýär. Indi ýene bir mysal steigen ýagny münmek. Münmek indi Umsteigen, bu transportyňy üýtgetmek, ýagny biz awtobusda geldik, bir zat awtobusda geldik diýeli demir ýoluna, demir ýol stansiýasyna, menziline we düşdük-de otla mündük. We biz ana şu transportymyzy üýtgetdik, ýagny ulagymyzy üýtgetdik. Ausstiýen, oý, aussteigen, aussteigen bolsa bu transportymyzdan, ýagny ulagymyzdan düşmek. Ulag diýenimde şu ýeňil maşyn göz öňüňize getirmäň, transport, ýagny islendik poýezd, awtobus, samolýot, we beýleki islendik transport. Ýagny şondan düşdüm diýjek bolsaň aussteigen, eger-de mündüm, münje, mündüm diýjek bolsaň transportyňa onda einsteigen. Indi görşüňiz ýalyk sözüň manysy düýbünden üýtgänp bilýär eken, haçanda biz prefiksleri goşulmada. Indi geliň bölünmeýän goşulmalar, ýagny bölünmeýän prefikslere. Bärde-de Mysallara seredeli. Şu sekiz sany prefiks bar diýdim, bir-birden şolara seredeli. Indi meselem ine be prefiksimiz. Indi kommen. Kommen bu gelmek. A bekommen diýsek, öňüne ýagny be-ni goşsak, bekommen bu kabul etmek, bir zat almak. Meselem, ich bekomme ein Geschenk zum Geburtstag. Men öz doglan günüme sowgat aldym. Ýagny kabul etdim biri berdi men aldym. Indi suchen. Ä görşüňiz ýaly indi gelmek a bu kabul etmek almak. Indi suchen. Suchen bu gözlemek. Eger-de besuchen diýsek ýagny öňüne şu bäni goşsak onda biz görme görşe barmak. Biriniň ýanyna barýas görmek üçin görüp gaýtmak üçin ýagdaýlaryny soramak üçin. Ýagny ich besuche meine Tante men öz daýzamyň ýanyna görme görşe bardym. Görüp gaýtdym, ýagdaýyny sorap gaýtdym. Görşüňiz ýaly, manysy üýtgedi. Indi ge, ikinji şo prefiksimiz, ýagny niktirin bar, bölünmeýän prefiksimiz. Bölünmeýän diýemde, ine, serediň, sözlemde, ine, şu bekomy, Ýagny bölünenok become şu söz şu işlik ýagny şu sözlemiň içinde şu özi şu durşuna geldi. Şu be bölejigi bölünenok. Indi indi bilzuhada şeýle bölünenok besi bölünip aýrylmady. Indi gehören Oý, hören bul eşitmek. A gehören degişli bolmak. Menem bir zat degişli bolmak. Das Auto gehört mir. A şu maşyn maňa degişli, meňki şu maşyn. Ýa-da bir indi öý meňniňki ýa bul otag meniňki. Şol gehören ýagny degişli bolmak. A zählen, zählen bu sanamak. Eger är goşsak öňüne, erzählen gürrüň bermek. Du erzählst eine Geschichte, ýagny ol oglan bir waka, bir hekaýa gürrüň berdi, gürrüň berýär. Indi Fer. Indi goşulmamyz fer, ýagny stehen, stehen ýöne özüň sözüň manysy durmak. Eger-de öňüne fer goşsak, Goşulmany prefiksimizi ferşteýn, bu düşünmek. Ýagny Sie kann gut Deutsch verstehen, ol gyz nemes dilini gowy düşünýär. Ine zer, schlagen, meselem urmak. A zerschlagen, döwmek. Er hat das Glas zerschlagen, ol oglan näme, stakany ýa-da aýnany döwdi. Indiki goşulmamyz ent lassen bul rugsat bermek, entlassen işden kowmak. Ýagny die Firma entlässt viele Arbeiter. Bir kompaniýa, firma özüniň köp işgärlerini işden kowdy.

Ol gyz nätanyş adama nätanyşa ynananok. Indi bölünýän goşulmalarymyz, ýagny bölünýän prefikslerimiz, bölünmeýänler aňsatmyka diýýän, ýöne şol, ýagny sözünden şo sözüň özi bir many aňladýar we şol sözlemde şo ýöne özi gelýär şo sözüň, ýagny aýrylanok, şu bölejigi sözlemiň bärde öňünde-yzyna geçenok, şo dur duran ýerinde.

Ap bölejigi yza geçdi. Köp okuwçylar testi göçürýärler, meselem. Ine, görşüňiz ýaly, bölünýän goşulmajyk yzyna geçdi. Ine, şu bölünmeýän, bölünýän goşulmalarda ýene bir aýtmaly zat, Hemişe sözlemi diňläniňizde, ýagny biri bilen gürleşeňizde, sözlemi diňläniňizde ýa-da bir zady okanyňyzda hökman sözüň soňuna çenli diňläň we sözüň, sözlemiň soňuna çenli diňläň we sözlemiň soňuna çenli okaň. Sebäbi şujagaz bölejigi görmän ýa-da eşitmän siz manysyna başgaça düşünip bilýäňiz. Sebäbi aýdyp geçdik, prefiksler sözüň manysyny düýbünden üýtgedip bilýär. We şu iň soňkuja kejejik şu jogap goşulmajygy eşitmesek ýa-da okamasak onda biz sözüň, sözlemiň manysyna başgaça düşüneris. Indi fahren, sürmek, abfahren, ýagny ulagyň ine gitmegi, ýöremegi. Ýagny Der Zug fährt um zwölf Uhr ab. Otly sagat on ikide, ýagny ýöräp başlaýar. Sagat şo on ikide gitmeli şol otly. Indi an. An prefiksimiz. Meselem, kommen. Kommen, gelmek. Ankommen, gelmek, ýagny barmaly ýeriňe ýetmek. Bärde şu kommen bilen ankommeniň tapawudy meselem gelmek. Indi men geldim, sen hiç gelek, men düýn geldim ýa o ýerde o sözlemde kommen ulanyňda hiç hili näme diýilýä köp şo sen şo sözlemiňe ýa-da şo seň geleniňe kän Şo sözüň sözlemiň üstünde kän durup geçeňok. Ýagny şo barada kän informasiýa ýok. Ankommen by meselem der bus kommt um zehn uhr an. Awtobus sagat onda Şo bar meselem men awtobusda barýan i men bir ýere gidip barýan i men şo barmaly ýerime men sagat onda barýan ýagny näme diýilýär a barmaly ýeriň diýip terjime edilýär-de şo barmaly ýerime men sagat onda barýan şo

Hä, eger-de any okamadyk bolsak ýa diňlemesek, Ich fange morgen einen Deutsch Kurs diýseň, Men ä-erde nemes dil kursuny tutýaryn. Sen düşünmeýäň. Şoň üçin anfangen, bu başlamak. Şoň üçin sözem soňuna çenli okamaly we diňlemeli. Ine, şu biziň bölünýän goşulmalarymyz.

Ýagny dermanyny içýär. Hol. Kaufen satyn almak. Kaufen meselem satyn almak, einkaufen bu söwda etmek. Näme diýilýär tapawudy? Satyn almak. Meselem men bir kitap satyn aldym. Men bir kitap satyn aldym. Einkaufen bu ýene şoping etmek diýilýär. Şoping etmek ýa-da söwda etmek ýagny. Wir kaufen am Sonntag im Supermarkt ein. Ýagny biz

Aýn ladin, ýagny ýönekeýje ladin däl, aýn ladin çagyrýaryn. Görşüňiz dälmi, hemmesiniň yzynda şu kiçijik biziň prefikslerimiz sözlemiň yzyna geçdi. Bu sözlemleriň hemmesi presens, ýagny häzirki zaman. Häzirki zamanda şu hemme prefikslerimiz, goşulmajyklarymyz sözlemiň yzyna geçýär. Indi fern meselem zeýin bu görmek seretmek a fern zeýin şul işligiň özi telewizor görmek aňlatýar. Şu sözi ulanaňda telewizor sözüni ulanmak gerek gel. Ýagny telewizor fern zeýin diýmek gerek gel. Ýöne fern zeýin diýseň şoň manysy göni telewizor görmek. Abends zeýe ich gerne fern. Agşamlaryna men telewizor görmäni gowy görýärin.

Los. Fahren bu sürmek, a los fahren ýagny sürüp başlamak, ýola düşmek, transportymyzy ýagny ýola düşmek. Meselem, Wir fahren morgen früh los. Biz erte irden ýola düşýäris. Ýagny bir ýere gitjek bolýarys, irden şol maşynymyza münüp ýola düşýäris.

Ich schlage vor am Wochenende ins Kino zu gehen. Men şu hepdäniň soňunda, ýagny altynjy oda günümiz, hepdäniň soňunda kino gitme gideli diýip maslahat, no, teklip edýärin. Indi ýene görşüňiz ýaly bärde-de şo bölünýän işliklerimizi, oý, bölünýän goşulmalarymyzy, bölünýän prefikslerimizi Dowam etdik we bärde ine görşüňiz ýaly hemme ine prefikslerimiz hemmesi sözüň yzyna geçýär. Sebäbi men häzirki zamanyna ýazdym hemmesini. Bärde ine schlage vor, vorschlagen. Bu sahypamyzda köp durjak däl, bul ýöne azyrak biziň şo düşünjämiz galar ýaly ýa gözümiziň öňünde şo nähili trenbara prefiksa we nihtrenbara prefiksanyň nähili ulanylyşy şo gözümiziň öňünde durar ýaly goýdum. Bir gezek gaýtalap geçeýin, meselem, prezens, prezens bu häzirki zaman, ony siz eýýäm bilýäňiz. Ýagny häzirki zamanda

Roýme, auf, aufräumen, bu arsalamak. Indi imperatiw. Imperatiw bu ýüzlenme sözlem. Ýaňam aýdypdym, ine ýüzlenme sözlem, ýüzlenme belgisi. Hemişe ýüzlenme belgisi, a, ýüzlenme sözleminde-de, a, auf, o, ýagny bölünýän prefiksimiz sözlemiň soňuna geçýär. Ýagny, Roýmen das Zimmer auf. Otagyňy arassala.

Men otagymy arassaladym. Bul eýýäm öten zaman. Roýmte. Bu ýerde-de ty goşuldy. Roýmte auf. Ýöne şu trenbarak prefikse ýene goşulmamyz, bölünýän goşulmamyz ine bölündi we sözlemiň soňuna geçdi. Indi haçan bölünmeýär? Ýene-de bir biri bölünýän ýeri Ferneinungsatzýan ýadyňyza düşýän bolsa negatiwny sözlemler ýagny ýokluk görkezýän sözlemler Ich räume mein Zimmer nicht auf men öz otagymy arassalamaýaryn nicht auf bärde-de iň soňuna geçdi bu biz bu näme bu häzirki zaman da edil şuňa meňzeş ýöne şu ýerde biz nicht sözüni goşduk ýagny ýokluk görkezdik indi bölünmeýän Biziň bölünýän prefiksimiz sözlemde bölünmeýär. Haçan, ýagny modalny werbler ulan modalny işlikler ulanylanda, ony soň geçer modalny işlik bärde möhde, ýagny islemek, modalny işlikler başga-da bar.

Öz otagyňy arassaladyň, arassalaýaňmy? Ýagny bärde-de yzyna geçip dur görşüňiz ýaly. Haçanda biz şol işligiň özüni bölen, şeýdip bölenimizde. Meselem, haben sein ulananymyzda däl. Haben sein ulananymyzda, ýagny hast du dein Zimmer aufgeräumt? Sen öz otagyňy arassaladyňmy? Bir ýadyňyzda galmaly zat, ine, Presensde sözlemiň soňuna geçýär. Ýüzlenme sözlemde sözlemiň soňuna geçýär we pretdýaritmde sözlemiň soňuna geçýär, ýagny tön zamanda we ýokluk sözlemimizde sözüň soňunda we sorag sözlemimizde şo işleň özi başlanda sözüň soňunda. Bu ýerde onuň bölünişini, bölünmeýşini ýat tutmaga hökmanda ýöne bu sözleriňem üstünde durup geçeli. Şu sözlerde nähili üýtgeýänini ýöne bilesiňiz gelse. Du verstehst die Frage, sen soraga düşünýärsiň. Versteh die Frage, soraga düşün.

Soraga düşündiň? Oý, du, sen, ha, ho. Verstehst du die Frage, sen soraga düşünýärsiňmi? Hast du die Frage verstanden, sen soraga düşündiňmi? A, şu gün, şu günki temamyzy gutardyk. Düşünensiňiz we peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin. Köp sag boluň!